Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideomyzda siz bilen Modify menýusyndan Scale buýrugyny göreris, guralyny. Scale bize islendik bir çyzgyny belli bir ölçegde ulaldyp ýa-da kiçeltmäne ýaraýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, SSR döwründen galan mekdeplerde käbir kartalar ýa-da şonuň ýaly materiallaň bir burçunda Masştab diýen ýazgy bolýar. Ölçeglendirme bolýar türkmençeleşdirsek. Şol ýazgynyň AutoCAD-däki bir görnüşi diýip bilýäs. Size nähiliräk düşündirsem, mysallar bilen başlalyň. Geldim. Resi diýdim. Enter. Nola nolan başlaýan ýüze ýüzlük bir rektangl çyzmak isleýän. Geldim şu ýerden top diýdim. Men şu dört burçlugymy iki hissesine çykarmak isleýän diýeýin. Geldim Obýektimi saýladym. Se, e, SC, e, iňlisçesi, e, türkmençe, türkmençe bolma aslynda, orsça, e, türkmençe sa bilen orsça sa. Has dogry şu ýerdäki e, scale-iň başlangyç iki harpy. Enter-e basdym. Seni kur nokady, e, ma base point, e, base point saýla diýýär. E, geldim. Şu ýerde geçenki wideolarymyzdan ýadyňyza düşýän bolsa, biz Modify menýusyndaky hemme diýip, hemme gören, şu wagta çenli hemme gören buýruklarymyzda bir base point saýlaýardyk. Meselem, Move-da, Copy-da islendik bir nokadyndan tutup çekmek üçin, Rotate-de şol base point-iň töwereginde hereket etdirmek üçin base point saýlaýardyk. Bu Scale-de biz base point-i Şular ýaly bir maksat üçin saýlama maksadymyz şul. Şol bir nokadyň töwereginde şol bir nokatdan hereket etýär galan çyzgylar. Has dogrusy, şol bir nokat, biziň saýlan base pointymyz standart fiks durýar, hiç hili ýerini üýtgetmeýär. Şondan galan ýerleri öz göwrümini üýtgetýär. Meselem, geldim şu nokaty saýladym we şu tarapa çekdim we iki Enter diýdim we ölçegimi iki essesine çykardym. Şu ýerden Measure-dan şu nokat bilen şu nokady ölçe diýsek, ýüze ýüzlük meň rektanglym iki ýüze şu tarapam iki ýüz bolýar. Şu tarapy. Aslynda bu ölçeg görkeznokdur. Geldim, başga bir base point saýlamak isleýän ýagdaýymda täzeden Enter diýdim. Mecra geldi. Ýadymdan çykypdyr. Scale diýdim. Şu görnüşde edip bilýäňiz. Obyekt saýlap täzeden enter basyp, şu base point saýladym we ýene iki epesine çykarmak isleýän ýerdemde şular ýaly görnüşe getirýär. Bir mysal bilen size görkezýän aslynda şu görkezen bir mysalda çyzgy üstünde size görkezeýin. REC enter diýdim. Ve seni kur nokatdan tutup men yüze beşlik bir rektangl çizmek isteyen enter dedim.

Aslynda ýene biraz ýigrimi santy ýalyrak, ýigrimi millimetr ýalyrak. Meo enter diýdim. Ýok. Me enter diýdim. Move gysga ýoly. Enter diýdim. Sen nokatdan tut. Ýigrimi millimetr ýalyrak çek. Men şu ýerik bir sany gapy getirmek isleýän çyzgyma, diwarymyň şu arasyna gapy ýerleşdirmek isleýän diýeýin. Täzeden çyzyp oturjakgän blok görnüşinde Autodesk-iň maňa berýän e, bloklaryndan e, getirmek isleýän we siz hem e, barlap görmek isleýän ediňiz. Yzygiderligi men e, edişim ýaly gaýtalap çyzgylary çyzyp bilersiňiz. Aslynda bloklary biz intäk görmedik ýöne e, DC enter diýdim. Sizde başgaçarak görünip biler, şu görnüşde görünip biler ýa-da has başga görnüşde görüp biler. Şu ýerden Home bölümine gelip saýlap bilersiňiz. Islendik ýerden gysgaça şeýle size bir maglumat bereýin. Autodesk-iň taýýar bloklary bolýar. Bize taýýarlanyp goýlan biziň islän ýerimizde ulanyp bilmegimiz üçin ýaraýar. Aslynda diňe Autodesk-iň däl, başga-da internetden islän bloklarymyzy biz Özümde ýükläp alyp bilýas we Autodesk-e tanadyp bilýas şo bloklary. Ony hem size gruplary, daha dogrusu bloklary düşündiren ýagdaýymda has içgin üstünde durarys. Use diýdim, Design Center diýdim. Home Space Plane diýdim, Blocks diýdim. Aslynda bu ýerde däldi. Bir minut. Activex diýdim. External sample sample blocks Database connected floor plan blocks Şu ýerde e, öňden taýýar bolan men gapyny e, üstüne basyp çekip e, üstüne basylgy ýagdaýda mausum bilen tutup çekip islendik ýerine şu ýerik mausumyň e, AutoCAD-iň iş penjiresine getirip goýberýän. Görşüňiz ýaly, şuň ölçegi aşa uly. Meselem, men muny belli bir derejede kiçeltmek isleýändirin. Ýöne nähili kiçeltmek isleýän? Şul arasyna, şu iki boşluga, iki rektangylyň arasyna sygjak görnüşde men getirip goýmak isleýän. Şu ýerik geldim, men aslynda bu gapy Çyzgysy tamamlanmadyk. Geldim rektangl diýdim. Şu nokatdan saýladym şeýleräk bir rektangl diýdim. We SEO enter diýdim, copy. Şuny saýladym, enter diýdim. Şu nokatdan tutup, şu nokady e, şu nokat bilen birleşdir diýdim. Escape basanym çykdym. E, şu ýerde biz Näçe ölçegde, näçeräk derejede biz şu ara sygjaklygyny bilemzok. Näçe esse biz şu gapyny kiçeltsek, şuň arasyna, şu boşluga sygjaklygyny bilemzok. Şu ýerde bize scale-iň aşaky funksiýasy bolan reference açary bize kömek etdi, reference buýrugy. Biz şu ýerden gelip, Gapymyzy saýlap, CSC Enter diýdim. Base point saýlaň diýýär. Geldim, şu ýeri saýladym we şu ýerden Reference-a gelip men saýladym. Reference bize şu iki çyzgynyň arasynyň näçe bolmasyny bize isleýänligimizi bizden soraýar. Has dogrusy, Biz näme etjek? Şu iki nokadyň arasynyň plança milimetr bolmasyny isleýäs. Biz şul aralyga näçe diýipdik? Ýüz ölçäliň isleseňiz. Meňem ýadymdan çykdy. Measure diýdim. Şu nokatdan şu nokada elli. Şu gapynyň şu nokady bilen şu nokadynyň arasynyň elli bolmasyny isleýän ýagdaýymyzda. Geldim. Tutdum baryny saýladym. SC enter diýdim. DS boldy. SC enter diýdim. E, base point saýla diýär. Şu nokady saýladym. Reference diýdim we e, şu nokady alyp e, şu nokadyň arasyny tutdum, bir çyzgy çyzdym we e, muňa men ölçeg bermek isleýän e, 50 enter diýdim we gapyny şu görnüşe getirdi. Gelip men şu ýerden move diýip şu nokatdan gelip şu nokady saýlap çyzgymy çyzgymy asla ýerleşdirip bilýän. Biziň ölçegleri bilmedik ýagdaýymyzda reference gaty bize kömegi degýän bir gural. Ýene bir başga aşaky funksiýalaryndan biri scale copy Şu ýerde şeýle bir zat bar. Biz şu ýerde şu arasyny sazladyk şu çyzgynyň. Ýöne görýän bolsaňyz şu ýerde şu çyzgy bilen şu çyzgy hem şo bir deň derejede bolmaly. Ikisiniň boýy bir-birine deň bolmaly. Biz şu ýerde aslynda şular ýalak bir zat edip bilýäs. Aslynda bu biziň indiki temada görjek sapagymyz şu ýerdäki stretch. süýndürmek, çekmek manysyna gelýän bir funksiýa. Şu ýerden gelip, biz şuly şu görnüşde saýlap, stretch diýip, şu nokady tutup, şu ýer bilen birleşdirip bilen. Indiki sapagymyzda biz muny has gören bolsaňyz, şu ýerde bir üýtgeme bolýar. Gelip, stretch diýdim.

Maňa çyzgylarymy saýla diýýär. Haýsy ölçegi, çyzgyň ölçegini üýtgetmek isleýän bolsam, şony maňa saýlamagymy menden soraýar. Şu ýerde geçenki sapaklarymyzda hem aýdyşym ýaly, sag tarapdan çekip ýa-da çep tarapdan çekip penjire alan ýagdaýyňyzda nämeler üýtgeşik bolýanyny size aýdypdym. Mawy we ýaşyl penjire mysaly. Meselem, sag tarapdan tutup Çeken ýagdaýymyzda mawy penjire bolýar, aslynda gök penjire bolýar we diňe öz içine alýan funksiýalaryny, çyzgylary saýlaýar. Eger men çep, sag tarapdan tutup çeken ýagdaýymda, escape diýdim. Sag tarapdan tutup çeken ýagdaýymda ýaşyl penjire bolýar we bu penjire Çyzgylary saýlamak üçin hökman öz içine almasyna gerek ýok. Gelip şu gyrasyna degen ýagdaýynda hem şu funksiýany gelip saýlady. Men geldim şulary tutuşdygyny saýla diýýän. Eschi enter diýdim. Maňa bir base point saýla diýýär. Şuna kod saýladym. We copy diýen ýagdaýymda şunuň ýaly men scale eden ýagdaýymda meselem iki esesine çykarmak isleýän diýdim. Iki enter diýen ýagdaýymda hem iki esesine çykardy we bir kopiýasyny döretdi. Aslynda känbir ulanylmaýandyr buýruk. Gysgaçyrak scale e, funksiýasy buýrugy şeýleräk. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, häzirlikçe maňa goş sag boluň.